avuxeni hi le ka g1 solima ka mu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla swilo swa manyunyu swilo swa manyanga hi leswi swin'wanyana swilo swa manyunyu emadyambyini e enhlikanini wa siku ra namuntlha hi le kruger national park kara swilo eh ni dyondze ku vanhu sometimes loko va vona ku ri u na ntsako wo karhi endhawini yo karhi va rhandza ku ku nyamisa va endla leswaku eyi wewewe a hi ngo kuma ku hi dyi rhandza ngo swa xikolo swo hlayahlaya mi ku a wu rhandza ngo tibuku i ta penga na de wa ta ku vo mani mani va endla nga ku vo vo ku advise kasi hi tin'wani tindlela leti Satan a va tirhisaku hi tona ku va ku nyamisa na mina va ni byela ku ri ni ku rhandza ngopfu a Kruger National Park va kha va endlela ku ni ta swi tshika ku ta la ku endlela ku ri ni ta fana na vona um mara ni kwala ni lo pfampfa eyi namuntlha ku na vuchokolochokolo byo tala ngopfu. eh ingaku ni rhumeliwe swilo la okay hi vuyile album ya Sean yi EP ya Sean se yi available mi nga mi ya ti yingiselela yona ka ti-online stores hinkwato hi ku ya hi ku rhandza ka n'wina ku a mi ta tsakela yi va ka ka online store yi leyi mi nga kotaka ku hatla mi yi fikelela kona ni vuyi ni dyondza xi xin'wanyani ne um munhu un'wana na un'wana i na talent ya yena eh van'wana mo ka mi nge se ti discover ti-talents ta n'wina van'wanyana mi ti discoverini mara a ti pfuni nchumu ku fana na lama ma ku dyi ti-time and the like dyi holoko dyi hisa nhova yi tlula na freeway yi tlulela hala sayiti lerin'wanyana ene swi possible ni tshame ni swi vona na ha ku hundza pulukwani kha ni ya joni ri tshwa ri suka hala ka tlhelo lerin'wana ri jampela hala ka tlhelo lerin'wanyana i i i talent yin'wana yi kulukumba ngopfu hina na loko ho hisa ku omini yi nge fiki na laha u twa xindulwani xa ku xi timeka dyona hi ri tlatu rin'we di yi ba yi tlula xikontiri yi hisa na hala kun'wanyana mara a hi swilo leswi swi nga ta ku yisa helo sweswo ku hava ndhawu leyi va nga ta ku va ku thayimendela ka yona va ku nyika na xidlodlo va ku va ku nyikela ku um i hisi nhova yi jampa patu yi ya hala kun'wanyana se loko ko va ku ri mina ni nikiwe hi ndlela yaleyo ya ku ni ni ku ku hisa nhova ni boheka ku loko se ku ri na van'wanyana va nga nyikiwa swin'wanyana swa ku tlula swa mina a hi nge vatlangi va bolo mbilu ya mi yi boheka ku vava ku okay lava va voniwa ku na vanhu va va praisaku for swilo leswi va swi endlaku but mina wo hisa nhova a va ni tekeli enhlokweni ni boheka ku jelaza ni kuma ku loko se ni cheka na rixaka ra ka hina mhana mina a yi dume hi ku endla gogogo a a xiphayiphanini ma swi vona byi talenta bya kona ku a byi yisi helo na boheka ku jeleza loko se va ku ku na artist yi nga humesa album na nghena ku ni khomenta hi mbilu na upload-a status ni vulavula hi swona ni khomenta hi mbilu. Why na? Because ta hina ti-talents a ti nyawuli i ku hisa nhova i ku endla gugu gogogo wa xiphayiphanini i ku loko munhu a vulavuli hi mina ni n'wi phabela crowd yi kha yi landza hi le ndzhaku va swi endla ngopfu mhana n'we crowd yi kha yi landza hi le ndzhaku yi kha va mbale a na rhoko ntsena so na boheka ku ni twa ku vava mi nga va soli vanhu lava va ku va kha va vulavula swo biha lexi nyikaka vusiwana i ku swilo leswa swo biha va swi vulavulaka hi leswiya ni nga rhanga ni swi twa khale na ha ri ntsongo na ha sungula timhaka ta music ni kha ni byeriwa hi vanhu va hala ka hina so loko ni ta ni ta ni ta hlangana na swona ka social media swo ni tsundzuxa ku wa swi tsundzuka ku van'wani va ze va ku va ku byela so a ni a ni a ni nyadziwa ni nyadziwa na hi mathicara lama namuntlha ma nga laviki ku ri ni hundza lama nga kona hi ni nga vulanga ku ha tivana va ni dyondzisile so um leswiya swa ku vanhu va nghena va vulavula um regardless ku i ntiyiso kumbe i mavunwa swivulavula swi ta tshama swi ri kona but um lexi nga xa nkoka i ku album yi available xon u kumi na gig ya yena um ya ku perform-a hi yona E_P leyi i ra ku sungula aka uh, aka chavani a ri volwa in e khensa va khalanga productions ku va va n'wi rhambile um ntsakisi hi loko ni vona laha ka postal ya vatsali ku under 18 no swi repeata leswi ni swi tsali ni le ka facebook vanhu va ku ah i under 18 mara xana i ya ku ngheneni imihlolo leyi mhm. hey guys loko mi ya stadium mi ya vona bolo va ku crowd va ku mi nga ngheni groundini va vula n'wi va crowd i nga yi nga gunguli ku a vonani vatlangi va nghenini mara va te ku nga ngheniwi girawundini i i vudomu ene vudomu byin'wanyana i ku tlhe u gungula ku i vula domu loko endzhaku ka loko hi ku nyiki explain e, explanation ya ku why hi ku i domu so gigi yi ta va yi ri kona tin'wanyani ti ta landzela leyi i ya vumbirhi va kha va va va rhamba ka ka ka ka chavani ka rivolwa in so a swa khenseka swinene khalanga productions vanhu hinkwenu n'wina mi nga hi pfuna hi ti-promotions vo manager philani vo manager chavi C_M_C vo manager Timothy Muyambu vo manager Sonia Makamu i nsati wa mina. ni n'wi rhandzaka ngopfu a ni ta na yena la um mara na n'wi rhandza se na khensa na ku va a ni tswaleli vana lavaya um va ku xonga ene xin'wana xi nga xa nkoka sweswiwani i ku se hi la ta dya mali hi vona se na khensa ku va ni tswaleliwi vanhu va ku ni endlela mali nkatanga um swa kala eh ku tswaleliwa vana vo saseka eh va bihini vana la handle manitwa mara lava a va a va bad so na khensa swinene eh guys a hi seketelanini a video leyi a ni ngo va ni ri na mahungu ma serious eh, a ni la ta mi byela swona ku se album yi yi available ni kombela ku ni endla swin'wanyana because swi tele nyana ni lavaka ku swi endla namuntlha loko ni heta la inkomu ntokoto studios home of technology